Ok, nos si kuminsá un begi ku e konferensia di prensa aki. Nos ta pendiente. Sa mira tur hende yega aquí. Pa e último conferencia di prensa di Flying Dutch. Prome cu mañan anochi, ora cu tu cos by on, sa mira mancha yega aquí tambe. Um, no sa mira tambe cu Entretantu, tur kos ta kla kina e diferente miembronan di prensa tambe ta ei presente kaba pa un djis seki rato e Reinaldo Saña e konferensia di prensa ofisial. Sta pendiente. Pa mira Örinan, tur e ultimo detayenan. Nos ta bay subi tambe riba e tereno. Sa bai subi riba e tereno di Kevin na e Watch di Kosikogeon. Riba e tereno tambe pa bo wak un bekinan konta ku e ambiente riba e tereno tambe di Flying Dutchio. Ya, no sei oh, no sei si nos un poko leu aki pero estamos. Sa jis wak e kohonan sinan tok e yo. Abo, no sei, no sei, no sei. Awe pues tin e ultimo conferencia di prensa pendiente pa um, e uh, e concierto mes mañan. Ma mira caba tu cosa prepara y nan arriba e sala. Of arriba e sala no, arriba e lugar di parkeren. Arriba e lugar di parkeren. Y otro cosa prácticamente klaar caba. Ta mira, su man ta in the house aki jom. Cu eh, Lindomar también in the house aquí yo. Momento na aquí nada manera partiendo poco. No, así no se une bayan tiki más. Aquí banda na aquí. Sa aquí ta e ambiente que tin aquí na Linomar bin bek a Begiom. Ata Linomar aki. Mara mane bai largo. Bon, no se pendiente pa e press conference. Eh, Awoki nan ta mane bezig ta partiendo e E diferente papelnan, partinan di inskripshon ku kone. Esei ta loke ku ta tumando lugá awoki. Miéntras ku ta chèk tur e miembronan diferente segunda ei. Luciana! Para ke don Von Luca? Von Daisy? Seswa, kon nos ta? Von tambe ta higi ta huntu ku Rimon. Para ke ton? Bon, nos ta higi. Anto, ta mira manchi tambe, pero no manchi bai bo. Sa aki te ambiente ku tin parti paden. Mientras ku nos ta pendiente. Pa e conferencia mes cuminsa. Pa nos bai riba e lugar di parkera tambe. Esa ta e idea, no? Cu nos ta bai riba e lugar di parkera. Pa e for minan bo haña un impresion.

Kiko e homber kita bai China, esaki kita bai Orlando, kiko kita bai kiko, mar un dia mi ta bai tanto coche. Epa, yega ni yega kiko. Epa, ni un, un, un bus yega kiko. Yega periodista kiko. Ho bai. Bo, kono sa ko bai no China? No, sta hopi bon China ta bon. Bosa di kon abo no bo bai paso. E fanatico nan ku ta bezig ta wak e Morgan online, bo bai un siman Nan ta bin buska bo te kaminda bo ta ayo ri. Abo bon anto abo. Amo bay stik un kor bay china. Cha bin bek. Ush jom ke me bere trabou si o no. Trabou ma kumpra algun kos nobo bo me sa komo fotografo bo tin ku keda bay ma bay un beurs na Duitsland bo tin ku keda up to date. Eigenlijk awor aki su manta ta two thousand nineteen ready. Ushon bo tende ya ke meni amaki ta neta for ke ready 2019 ready bo abo abo ta mi mira yen koke me amaki di ela drenta ke me ko unda bo drenta rots bo drenta ba logra sali si back ku ku bo ta tin sèn pa yega back na hotel ku ku e pasashi pedi ei pedi ei pedi ei babay dushi masha dushi mes ya no hopi dushi relax. Bafo e avion, rueda di prenda te prome ko kuma bin kinan ke me. Dilu paso ami di ami te bin ai homber ki kinan paso e ta bani di Orlando na e lugar. No no no no sa drenta avion bin ma ni ma bama kore bin kinan ke men ja kinan e ora mi ta bai kas bai wak kiko ta staan van zakenan kuma bai laga. Yoshi homber bo anto otro siman ta Aruba yori anto. Sè otro siman ta Aruba. Otro siman ta Aruba otro siman e ta bai Aruba ami no ta bai Aruba paso mi a kumisa ku un kome hinte kinan ku ta pone tin mi kastiga aki bo. Bon kon lo sta pa flying dutch. Ey bo sa awa abo wak e stage fo nan ka abo so bo wak e stage fo no manera se bon bay cerca cerca. Mi no bay cerca ainda pero imposant mi por bisa fe ora bo ta ya banda di voormalig breezes na ahi bo ta mira e ta steken uit masha bunito mes mi ta kere pa Kòrsou. E ta siguro morgen na mak mi e hopi dance festival. Pa dance festival e ta mi ta kere esun di mas grandi oit na Curaçao. Na Curaçao. Siguro, siguro. Awo, awo por ta manera, paso boso a bai esun di Aruba, Aruba tambe tin manera un, Aruba tambe tin un electric, ha? Aruba tin electric, pero electric tòg ta, ke men di, nan e pone fly and dutch tin pone di, nan ta kompeti ku otro ei. Nan no ta kompeti ku otro. Mi ta kere awor aki, siguro ku de laster tres aña aki. Electric Festival a bira mas un un event di un un un dance event pero mas bo por bisa techno. E ta concentra hopi riba e e e eigenlijk e mercado ey. Dus bo no por echt compara nan echt cu otro. Pero den den den e begin jarennan temporada cu DJ Chucky ainda tabata forma parti di Electric bo tabata tin mi ta cuarda tabata tin un biaha e di dos añas aki tabata ta cu nan a traha un stage. Cu cu pa e area aki nunca bisto. Pero e wokinan no sima ni un eh, no sin loke cu no se bengi. Wan manchi eso, manchi ta cora cora brother, pa mira. Manchi a tra duro riba e e e terreno festival aki. M manchi ta mane un kreeft brother, ke meen di manchi manchi ta cora cora pero bo no se bay riba e area di ke meen un beki no se ma como den no se para aki den un rato toch. Anto despues nos ta bai afo nan, y ke menti despues nos ta bai laga bo wak e stage mes, ke menti konta e fo nan, Awo mi brother kiko ta pasando duo shombo, ambo, man chiko leo ta sa? Ah nos ta leo gobierno si ta, ok bo man chi di nos ta leo gobierno ta, thanks Orlando. Bon, manchi di nos ta leu gobierno sita, gobierno ta seca. Ata ki amo David. No. Ahora, eh, wa ke mas seo. Epa, wanda, wanda. Amba ke bai duro ki om. Wanda duro ki om. Nami, nami jispo ni ko ki bandi bo ki om. Wanda duro ki. Ta ken su camera? Di bo? No, no, di Gino, di Gino. Ok, bon, ami Gino pone un tigre siri aki. Ya, tu mo. Ok. Uh, laga nos comienza así aquí. Tu rende te comprende papiamento. Sí. Mesi está na holandés, inglés. No, papiamento. Ok, amigo nan di prensa, un bom bini, despensami. A mi manera como te vestí, pero esa que está simplemente pasó. E trabajo na está canando den full swing. I nos tin ku sòru pa tur kos ta kla awe. Pa mañan ku djosk'é, Kòrsou por eksperensiá un festival di The Flying Dutch Curaçao pa promé bia den un nivel riba un nivel internashonal pa asina tur hende ku ta presente sinti bèrdat ku nos a bini ku artistanan sumamente pero sumamente internashonal. Mi por bisa bosan ku ya praktikamente mayoria dje artistanan ta na Kòrsou. Hopi di nos a mira Armin van Buuren den diferente lugá na Kòrsou, na Albert Heijn, kanando den den un punda. El a saka un potrèt riba brug, post riba su Instagram. Ke men di Armin ya ta disfrutando di nos isla. Mi sa ku si mi no ta erá Jayon tambe a yega awe. Mi sa ku mañan djis ke Sonnery James ku Ryan Marciano tambe ta yega. Dus poko poko e artistanan ta yega. Averoo nos lo bai ku bosan riba tereno i nos lo duna bosan un rekorido di kiko tur ta pasando einanan. Nos a tin trabounan intensivamente tumando luka e último dos lunanan pa nos por transformá henter e parkeerplats di Mambo Beach den un área di festival. Esaki ta bin kuné ku nos mester a krea parkeerplaatsnan alrededor di e área aki pa asina por garantisá ku outonan tin nan lugá di parkeer den un zona spesial, asina no ta opstakulisá ningun tráfiko ku tin ku bini i sali for di e área turístiko di Mambo. Pa cu esaki nos a logra di limpia tres diferente caminda, nos ta cuminsa cu principalmente e tereno tras di Adventure City. Aki nan nos a logra en cooperacion cu CWM pa libra pa limpia diesocho mil vierkante meter caminda, mas cu ochocientos auto por wordo stationa. Dus ora bo ta bini mañan lo bo wordo dirigi na e parkeerplaats aki. Pegá ku e tereno di Adventure City, tambe bosan ta mira trabounan di limpiesa ta tumando lugá intensivamente, kaminda ku un adishonal di tres shen pa tres shen sinkuenta outo por parkier, i ademas di esaki nos lo tambe limpia e área di beach di Marie Pampun, kaminda ku tambe lo tin área di parkier. Un sugerensia ta bai na tur e bishitantenan di The Flying Dutch Curaçao pa por fabor, Hasi uso di e parkeerplatsnan aki pasobra akinan nos lo sòru pa tin light tower i siguridat pa por vigilá e vehíkulonan aki. Sigui instrukshonnan di e ekipo di vigilansia. Nos tin un ekipo internashonal trahando na Kòrsou en kolaborashon Ku polis, brandweer, direksie rampenbeleid, DOW, domeinbeheer, pa por realisá i pa por garantisá un tráfiko sigur, ke meni abo komo un bon siudadano di Kòrsou por fabor tene bo mes na e reglanan, sigui tur e señalnan pa dirigí bo na e parkeerplas pa asina nos por tin un festival sumamente sumamente eksitoso. Mi tin ku bisa ku mañan diosk'é, pa seis or dje tardi, e evento lo kuminsá. Nos lo habri portanan for di sinku or dje tardi pa por bini aki nan. Pa ku esei nos ta obligá na sera e kaminda ku ta yega Mambo Beach area. Esaki ta nifiká ku na e krusada di Koraalspechtweg i Dòkter Martin Luther King Boulevard, dilanti di Sunscape, Pa dieshonor di mi hinta nos lo sera e via aki y lo tin vigilancia pa por pasa y yega den e area di Mambo Beach. Esaki no ta nifica cu bo no por bin Mambo Beach durante di dia. Pa cu esaki e organisacion di Flying Dutch Curaçao pa via di Sterk Events a soro cu abo cu ke bin landa, cu ke bin come mahinta of disfruta di tur e facilidadnan cu Mambo Beach Boulevard ta ofrece, Bo por parkier riba e parkeerplaats di Adventure City. Akinan nan nos a sòru pa tin kuater diferente shuttle bus pará dilanti ku por tres'é bo na e parkeerplaats. Anke lo mi sugerí bo di kana hasi un ehersisio di kana yega pasobra e no ta leu, e ta masha dushi mes i sol a ta briando, ke mende ta un Un pida masha dushi ku bo por kana i hasi un tiki ehersisio. Pero nos ta sòru pa tin shuttle bus ku por trese bo na e área di Mambo Beach Boulevard pasobra e lo ta normalmente habrí. Mi tin ku bisa ku nos ta sumamente kontentu ku e akohida den su totalidat. Nos a haña konfirmashon ku tin basta turista Riba nos isla aktualmente prosedente for di Surnam, Hulanda, Kolombia, Sint Maarten, Aruba, Venezuela, nos tin di Ekuador, Luksemburg, Kanada. Esaki ta un esfuerso basta grandi di Ofisina di Turismo en kolaborashon ku nos ku a sòru pa e turistanan yega aki i nos ta kompletamente kla pa duna nan e espektákulo ku nos a primintí nan den nos afan di promoshon e último tres lunanan. Karchinan. Ta bayendo Mickey Mandy den gran forma. Mi por confirma cu nos area di VIP mesa ta completamente bendi. Nos area di VIP standing ta completamente bendi. Nos tin e area di general cu ya a surpasa mas di tres mil carchi cu tin riba benta. Dus nos ta sumamente orguyoso di por organisa e festival aki cu tanto acogida. Nos ta spera cu entre awe cu mañan E tur a yega un total di kuater mil karchi, pa asina nos tin alrededor di sinku mil sinku shen persona ku lo bishitá e festival den su totalidat. Nos ta tene kuenta ku tur lokual ku nos tin ku tene kuenta kuné tabata un preparashon di sinku luna i mi por bisa ku henter e tim di Sterk Events huntu ku e tim di Alde Events ku a bini for di Hulanda pa yuda nos krea henter e stage, Nos ta botando e punchesnan op de i awe pa mayan miahinta nos ta completamente ready to go. Flying Dutch Curaçao dos mil diesocho ta un hecho y mi ta laga e espacio na bosnan pa hacimi tur pregunta y un djis aki nos lo cana riba e tereno y bosan lo duna nos televidentenan, nos oyentenan, nos internetnan un bista total di kico ta bay ta eyna'an.

We hebben een goed gevoel bij en we gaan er een mooi evenement van maken. Absoluut. Dankjewel Melvin. Dankjewel Provisec. Espacio ta na bosnan. Si tin pregunta, mi ta kla pa kontesta tur i un djis nos ta bai riba e tereno riba. Pregunta.

Sí, esei sí ta un kos ku bèrdat. Amigunan di prensa, laga mi bu sê even esaki sí, esaki tambe ta bai live, meskos ku bia pasá mesora ta. Nau wak, mi ta, mi ta hopi kontentu ku bo san tur tei i mi ta lo ta un tiki krítiko awor aki, pero helas mi tin ku hasié. Nos a buta sigur un dos enkuentro ku prensa den su totalidat. Nos a manda mail pa tur prensa. Nos a pidi bo Santur pa akreditá pa via di mail pasobra nos tin responsabilidat di seguridat i nos tin ku tene kuenta ku e rider di e artistanan. Anto asina nos mester ta tin e hintera informashon di kua ta e prensa ku lo t'ei presente pa asina nos por duna nan e mihó servisio. Na e momentunan aki e prensa ku no a akreditá nan mes te ku awor aki Lastimamente, si bo yama mi personal, mi sa ku mi ta bon ku bosan tur. Mi ta hasi tur mi máksimo, pero despues di awor aki mi no por akseptá akreditashon mas, pa asina nos por plania pa bosnan ku si a akreditá na tempu por haña e servisio mané bosan meresé komo un prensa. Dus, despensá mi, e otro prensanan ku no akreditá i ku awor aki ta mira e informashon aki, Lastimamente acreditacion a cera. Nos ta gradici esunnan cu a acredita y nos ta spera cu bosan por haci bosan esfuerso pasobra un bia mas Curaçao Flying Dutch of Flying Dutch Curaçao ta wordo organisa pa promove Corsow como un isla musical asina ta birando e stage of the Caribbean the island of choice when you talk about festival. Esei ta e main objective y esei prensa ta e mijo organo pa por propaganda Corsou local y internacionalmente. So, masha masha danki un biaha mas, spera cu bosa lo tin un anochi sumamente placentero mañan, ami lo sigui traha awe nochi cu e team pa make sure cu tur cos ta A-OK regla. Danki pa boso tempo. Bon, esei ta ta Herman Manchi Harms. Anto awor nos ta ban pafó. Binendi, awor nos ta ban riba e tereno mes pa bo mira e orinan. Tur loke ku tin ku ta tumando lugá, ku ta kla kaba, eigenlik, riba e tereno mes, aki na. Mambo, pendiente pa mañan anochi, ora cu nos añorinan e gran festival di Flying Dutch gio. Ah, bon. Mira, ya tu rende manera. Hey, wara mi bida mi diu, me wa bech sino, mi brother.

Ja, ok. Dankjewel. Sorry. Hè? Ja. Ok, dank je. Bon, nou sin bechi gio. Ja, nou zijn bechi gio. Nou zoeken voor. Ami harm gio. So meta bat, dabo meta Batman, bo meta Robin, want dan murato gio.

Bo no stay aun, stay aun. Awo si. Awor, awor na mi manera um, tait un pari koki si. Pa kona no dala bou. Awor ke no sa ba riba tereno. Tu Sean bo, na mi manda un saludo specialmente pa Gregory Colina y tambe UTS. E LTI ta real real. Bo.

Cu a gana e DJ Battle ta cuminsa seis or. Y mi por bisa cu shiet or en punto J-On ta cuminsa cu su show. Ki men tene esey na cuenta. Ok, ki men di shiet or en punto J-On ta start cu show. Bo santi mas o menos proyecta ki men di ongeveer con largo inter e espectaculo ta bay dura? Ki men di. E ta dura di seis or pa un or di marduga. Di seis or pa un or. Ki men di Sonru pa bo ta y trimpan. Pa dje for miran bo. Anto ta bai tin un entrada so, right? Definitivamente ta un entrada so. Tin nos lo splica bo asina cu nos yega awor aki. Nos ta canando riba e boulevard y nos. Tene tu doba riba e riba. Nos ta splica un bes aki ta kico ta bai pasa. Bo, nos ta bai yendo a e area di tereno aki yo. Bro Adel mi si busca un GMC, ma cana Jeep aki ya mira. Kico es ey ta, aki nek, fuyo. E de yòn nos ta energétiko. Muchu dushi, esei ta e problema. Demasiado dushi. Ya, esei ta e kosa.

Den e kaso aki nos ta kuminsá fecha akinan. Laga tur hende yega. Si, si, si, si, si, si. No, ainda no. John, ik zit in een persmeeting. Kan ik je zo terugbellen?

Ok ata nos riba e tereno laga nos kuminsá ku e parti di parkeo manera nos a splika na Adventure City i banda di Adventure City ta e parker general Abo cu a cumpra bo mesa dia VIP y of un Ultra VIP, nos ta zorgo pa e parkeerplaats di Mambo Beach, cu ta e parti akinanan, ta wordo specialmente reserva pa abo cu tin bo mesa di VIP of bo mesa di Ultra VIP. Bo ta parkeer akinanan y bo ta cana drenta e entrada akinan y bo ta riba e festival terrein. Ke men bo por bisa cu bo ta practicamente parkeer den e area di festival. Nos ta ban paden. Awor nos tin ku drenta dor di un side door. Mi ta purba pasa ku boso bou di e entrada. Aki nadan bo ta mira praktikamente riba e screennan si bo ta un general entrance, bo ta un. Un VIP entrance, bo ta un super fan ticket entrance of bo ta un turista, nos tin un entrada di un international visitor cu por drenta aki nan, anto nos ta drenta bay pa bou, nan ta bisa no pasa bou di trapi. Aki nan bo tin e parti di aki nan bo tin e parti caminda nan ta fuyer bo, bo ta cana bin paden. I asina ki bo ta drenta riba e tereno di The Flying Dutch Curaçao, kaminda ku e festival lo tuma lugá. I den e kaso aki bo ta mira un. Banner kaminda ta Inti Cabo, unda e food court area ta, unda EHBO ta, unda tin toilet, unda tur e emergency exits nan ta, unda e stage ta tuma luga. Y bo ta mira e ora ey na bo man links, bo man robes, kaminda e area di bar ta, kaminda bo pa cumpra tokens. Nos ta sigui cana un tiki, na bo man rechts tambe bo tin e tokens y e bar nan. Bo ta sigui cana un tiki. Nos ta bini aki na nan. Bou di e tènt aki na nan nos lo tin algu spesial. Ora abo komo bishitante di e festival nos ta bai hasi un lokual ku nos ta yama un silent disco. Ke mester di mañan djoskee ora bo ta aki nan lo bo eksperensiá esaki tambe. Nos ta trahando duru. pa kombertí henter e área aki den un food court beach area kaminda ku e bishitantenan lo tei akinan nan disfrutá di nan food court. Bo tin Don Caribe, Starbucks i tambe El Mexicano. Tin un bòrchi akinan nan ke men ora ku e muzik ta. Ora cu bo ke disfrutá un tiki, bo ta bin chela un tiki nan y sigui disfrutá di e EDM music. Alright. Nos ta sigui cana. Nos ta dentrando e area mas cerca di stage caminda cu pa nos ta nobo cu a sumamente great. Si bo san cana cu mi. Mayan just que abo cu ta sinti bo artista lo tin oportunidad di por subi aki ribanan. Locual cu nos ta yama e selfie stage. Temen bo por subi abo cu bo amiga, anto bo ta para kinan sa cu selfie cu e stage den background. Des tur esakinan nos ta hasié pa bo tambe por sinti bo manera ta e artista cu ta participando den The Flying Dutch Curacao. Ora nos ta ban den e area un tiki mas dilanti, Kaminda bo ta mira ku nos ta finalisando e totalidat. Akinan bo ta mira praktikamente ku no falta hopi kos mas pa nos finalisa lokual ku ta e VIP dek na ambos banda, e ultra VIP dek. Awenochi tur esakinan lo wòrdu finalisa i mañan Dios kil lo ta kompletamente kla pa abo por disfruta. I naturalmente E stage dilanti den su totalidat. Esaki ta un tiki e tereno di lokual ku nos tin, ku nos kual a prepará, i mi ta kere pa mañan djoskié e ambiente kinan lo ta suma sumamente great. Manchi pregunta. Aparte cu bo menciona grandura dje stage caba pensa nan cu no a scucha bo con grandi stage ta. E stage awoki ta practicamente cuarenta i tres meter hanchu y dieseis meter di haltura. Mas pregunta? Si tur cos cana bon, anochi nos lo cende e lusnan pa check un ke otro.

Aki bo ta pasa literalmente bou dje stage, bo ta haña un bista. Esaki ta e área di backstage kaminda tur e artistanan lo ta i nan lo sali for dje kidanan subi bin e stage. Aki ta backstage area, bia mas. Aki nan ta kaminda e artist lounge lo ta. Dje artistanan ta sali fecha aki nan y subi stage y hasi nan performance. Tin erko, a su tgute si mes ta trahando, mes no? Sa? Pues practicamente, mane bo ta mira nos a purba di tene cuenta cu tur tur tur detalles di e artista te seguridad, calamidad, stage, abo cu ta e e bishitante pa nos tin un anochi sumamente great. No no definitivamente un evitashon spesial, no un danki eindelijk un danki pa a komo ta bisa reakshoná masalmente riba e inter e proyekto di Curaçao di The Flying Dutch Curaçao. Mi ta kere ku mañan Dios ke sigur sigur ora mi mira tur hende gosa mi tambe lo ta felis paso atrobe Kòrsou ta bin riba mapa ku artistanan internashonal i hopi renombrá. Sinku or dje tardi. Sinku dje. Esei na tur ta bayendo bon, lo mi duna mas informashon mi ta kere pa mañan. Durante dia lo bo tin mas informashon riba tur medio di komunikashon i social media. Alright. De hele nacht door. Dat hoeft niet. Het lijkt heel veel, maar.

Sí, den den e parti di standing VIP te dilanti. Bom, mientras tanto manchi, ah, epa, ¿cuándo está? Awo, um, nos van back dilanti aquí dan pa nos wak. So manchi a dona un biste. A mi que subi gewoon kami de DJ en tata geribe gani para, no? Que me di style mane Armin van Buren aquí, que me di... Mustraba un poko e impresion ami ta bai kaminda Armin van Buren di para no. Ata ki brother. Aki riba Armin van Buren di para. Pa bo hay un bicio ri nan di kiko e DJ ta wak hoor eh. Ke wende saki ta e DJ Boot. Saki ta e DJ Boot. Anto esaki ta loke ke DJ ta bai wak yori. E awan ta tin un stage aki hombre. Saki ta loke ku e DJ ta bai wak yori. Aya nan ta e Parti di vep, un dje vep areanan. Aki banda ta e di dos parti di vep area. Anto aki nan Armin van Buuren di bap. Tu tu tu tu. Go show. Aya nan ta e sound mixer. Nan wata un banda so pa subi basi. Sey amo ta un banda so por subi ba. Bon, bo mes ta mira cuanto trabou ta tumando lugar caba aki na Mambo su parking lot pa loke ta e ultimo conferencia di prensa den cuadro di The Flying Dutch. Awor mi ke bay laga bo wak un pida tambe riba e parti di e VIP nan. Kolom di speaker nan aki. Wak wak no speaker tin aki. Ok ta saili manera festival di tumba nan aki brother. Speaker bay laire compay. Massive in the house. Saludo pa G-Wan. Wan tu rato aki paso bo firma basi mi. Si wak e trapi aki pa mi no dal abao ami ku kamara. Ku tuko aki paso. Si ta bira poko vervele mi dal abao aki. Bon. Aki tin e parti di bar pues mené Juanchi ta splica ey. Aki ta kran bay laira compay. Aki tin e parti di bar. Sa aki te parti di bar bo mester mira ya nan ta bezig ta stock kaba. Lo ke te parti di bar aki. Anto aki te VIP om. Ki riba mi ta kere bay eigenlijk bay musa aki nan bo ta subi bay VIP. Te mester aki ta e unico entrada eh. Agora bo e stage ta aki nan. Anto aki ta e unico entrada pa bo subi ke mente dilanti di stage pa bo subi riba e vip area. Esaki ta e vip area cu e vip tables nan. Table nan. Anto esaki ta mane super deluxe vip aki. Wen esaki ta e ultimate vapor. Aki ta e uh, saki nan te e stoel na manera diki mas netchi, etc. Go goni. Wen diki nan boten un view mes mes. A ke mende esaki pues ta henter e área pa loke ta trata Flying Dutch aki na Mambo. Anto akinan bo ta yubi storinan di e magnitud dje stage brother. Mira un stage aki bro. Flying Dutch Curaçao mañan anochi aki na Mambo porta ta abri for di sinku or ke mende kòrda yega trempan. Jeon ta start shiet or, e DJnan ta start seis or, ke men di tur kos ta kanando zeta na ora. Ahora! Kon nos ta? Ke men di sòru pa bo yega trempan pa bo tei. Mañan na Flying Dutch laga nos ban wak tambe. Nos abo mira e stage en wak. Esei ta e DJ booth kaminda mi ta a para hoy. Kaminda ku Armin van Buuren di para den dje. Ata e DJ booth ei awor. Esaki ta e DJ booth kaminda Armin van Buuren ta bai para den dje. Pa promé bia brother Armin van Buuren na Kòrsou e koki ta bai bira magestuoso. Un bia mas ta trobe algo positivo pa Kòrsou regio. Ok, laga mi djis tira un bista ei na banda di uh, Massive ei. So normalmente ori festival i tumba, pero bo tin imagina bo kuta un tipo di magnitud asi ni tin, no? Ori festival i tumba, mucha bai sosiga un rato ya. Ori festival i tumba bo tin ku kompronde i bo ta masho piko tin, no? Pero

Hey Franky! Franky my brother! Wara mi brasa Franky aki hombre. Wara mi brasa Franky. Bo man! Ata aki Nahum Frank. Si Nahum te ando den everything is okay. Kiba si? Sea pero bo bo tin ku sali Nechi no. Bo tin ku sali a la Franky no. Prende nan wawa nan.

Kru hulandes ku tei. Oshi a mama na ke kaisinta ki bou aki. Esaki ta e. Awo pa siki mester un mixer ku binti shete kanal si ta un DJ e gai ta pri no. An bon na kom ta saka ka seko di kabes. Ano brother. Awo pa sa poni un mixer binti shete kanal ta un DJ line mi mester brother. Ano. Na mo di papia. Ki ki basi?

Dos jòmer i nan ta kla, bròda. Ta the best of the best tin para aki, si e. Tur esaki pa kortesia di Massive Production. G1, mi ta manda e rekening despues. O no? Eh, no, G. Ata Frankie ki omo. Bom. Anyway, esaki pues ta e ambiente aki na uh, Flying Dutch aki. Sigun me ki bou di ma ambiente ki tur otro caminda nan si, om. Ke beni nan ta pendiente pa bai sound check aki ratu pa loke ta Flying Dutch ya bo mes por tuma nota aki nan esaki ta e sound booth manera Herman a splica bo ayi anto aki nan tin e selfie e como ta bisa e selfie stick caminda bo por saca bo selfie cu cona ayi. Saca bo selfie. Janine anyway e coi. Bon, um, para mi mi tiego aquí. No se ve por un gogo con yo. Bon, yo nan um, se amo danki bia mas e brother. Mi te bai manda un que me e LTE que que te para nechi nechi. Aquí te parte di Esaki ta parti di e mambo aki. Su bo hasi nos por kab'e koki nèchi manera sea no saili e komo ta bisa kaminda manchi di bo por subi para. Aki riba bo por subi para pa bo saka bo sèlfi omo ne. A aki riba nan aki unda mi tab'o mi mester tei si no mi bròder. Wara wara wara wara ho wan bèk e unda no sa aki ho. Epa wara aki nan no sa no ey.

Ku otro tremendo Flying Dutch, jòn. Nos ta tres'é pa bo bibu, pa bo tin un impreshon ori nan, pa bo sòru pa bo t'ei fo'i trempan tambe, pa. Dje for mi nan, bon pèrdè nada di The Flying Dutch, ku ta bai tuma lugá pues mañan ku Dioske.